Ringrazzja l-ewwel nett eh, lil eh, l-għaqda li studentuni eh, nipparteċipa hawnhekk. Jiena Paul Bartol psikologu, ġifiri u jiet fid-Dipartiment ta' Psikoloġija u nitrenja psikologi. Però Qabel ma qlibt għall-psikoloġija jiena kont għamilt master BA Honours u Master fil-History hawnhekk. U meta kont qed nagħmel l-istudju tal-Masters kont sibt ħafna materjal x'għamilt fuq War and Social Change. U allura sibt ħafna materjal fuq is-Settaginion. tħajjart li nippubblika dak. U fil-fatt, l-ewwel kif kont nixtu fis-79, 40 sen ilu, u kien ibbażat fuq eh, l-inkjesta dak iż-żmien. Illum aħna meta tmur xi ħaġa żmerġ ngħidu inkjesta, ngħidu inkjesta. Dak iż-żmien dik kienet eh, Marret xi ħaġa żmerċ għax qatlu, literalment is-suldati sparaw u qatlu l-Maltin. U meta għamlu hekk, eh, fost id-dimostranti, għamlu l-vel fosthom illi dawn is-suldati jridu jpattu tal-li sparaw fuqna l-addoċ. U eh, dakinhar flaxija diġà il min kien qiegħed fis-sala imexxi imexxi l-laqgħa tal-Assemblea Nazzjonali, sitta minnhom ħarġu fost il-folla biex jikkalmawhom u u mal-nies bdew jgħidu lill-awtoritajiet, isma' warbu s-suldati l-ewwel net dakinhar flaxija. U l-għada l-ħadd Taw quddiem il-folla mill-palazz. L-Acting Governor, Hunter Blair, ta għamel wegħda quddiem kulħadd u qalulu jirrepetiha lin-nies li se jagħmel inkjesta. U mbagħad xi fil-fatt ġimgħa wara kien hemm fil-10 ta' Lulju daħal Plumer, il-Gvernatur il-ġdid, U dan għamel inkjesta mill-ewwel imma militari. Ġifieri skett sigrita ħlief li stieden il wieħed mill-avukati famużi dak iż-żmien Caruana Gatto biex jattendi. Imma hu seta' jġib xi jgħid li jġibu xi nies imma ma setax jagħmel mistoqsijiet ma kienx parti mill qed imexxi kienet militari. Dik għamlet ġabret ġabret l-evidenza u il-politiċi ta' dak iż-żmien baqgħu jinsistu trid issir waħda pubblika u titmexxa mill-Maltin. U fil-fatt imbagħad meta raw ix-xhieda sewwa bdew dana bdew jgħidu l-ewwel nett għax jekk Is-suldati li sparaw, u xi wħud minnhom bla ordni, hekk għandhomx jeħluha jew le, raw illi kien hemm naqra fimni stuttar, etc. U ddeċidew qalu nagħmlu minflok jgħaddu lis-suldati li jammettew li jammettew fil-fatt għandna l-evidenza li jammettew li sparaw għax ġaluhom għax qalu xi ħadd irid jammetti nkella l-grupp kollu jeħilha. Dan il-gvernatur il-ġdid rrit. Imbagħad, għax il-poliċi għallu dim it-tret issir pubblika, baqgħu jinsistu u l-Ingliżi ddeċidew mill-Londra ddeċidew li aħjar issir in waħda pubblika. U allura saret inkjesta pubblika li tellgħet 150 xhud. U, u eh, dak iż-żmien fis-79 jiena eh, ppubblikajt ix-xhieda li batt ix-xhieda u milthom fordi, allura tista' taqra l-istorja x'qed jgħidu. Kif qal eh, Professor eh, Dominic Fenech, Dan hemm ħafna affarijiet għaddejjin. Imma f'dik l-inkjesta dawn insistew x'ġara u għaliex ġara, naturalment huma jgħidu tort tal-gvern. Ehm, e, u allura inti għandek 150 xut jgħidu xraw, xmarawx, anke minn kien qiegħed ħdejn eh, waħed li mandu għattar kien miegħu per eżempju u għallu nuqdu attenti dawn, u mbagħad wara insomma spiċċa mejjed. Ġifieri eh, għandek Nies min intlaqat ukoll hemm xi xhieda li ntlaqtu huma stess, jiġifieri dawk ix-xhieda jagħtu l-istorja huma stess. Dik is-sabiħ tagħha għax imbagħad il kif nafu fl-inkjesti, ir-rapport ikun naqra favur il-Gvern, ifhimni. Pereżempju għamlu, isir malajr, allura f'xahar għamluh biss. U bir-rapport, u r-rapport ma qdruh il-Maltin stess Ta' kull naħa maqdruh. Imma allura jien għamilt għamilt ix-xhieda, l-istorja. Però bin-noti biex wieħed ikun jista' jifhem. Però issa li għamilt, dak iż-żmien għamiltu fuq l-arkivji tal-palazz. Kienu l-palazz issa qegħdin Rabat u mid-dera jinfetaħ tajjeb jagħmlu arkivju tajjeb għax vera għandna ħafna materjal u tajjeb wieħed għax meta kont immur il-palazz Ma kien hemm wieħed kuratur, tmur u kważi tmur iġġib il-ktieb int dawn l-arkivji pereżempju. Eh, jiena użajt pereżempju anke petitions. Kotba tal-petitions, kull ittra li kienet tintbagħat il-gvern, jiġifieri anke dawn minn weħel u jgħidulu oh, ħilsu dan ma' xejn, insomma. Jiġifieri hemm ħafna materjal. Issa, għal din l-edizzjoni però li għamilt, li niftakar, madom niferi, 45 eh, sen ilu, eh, Dominic Fefek introduċini għal Public Record Office, Meryl Bone Street, Brian Egin, issa jgħat Q, eh, Richmond, U mort u għamilna, rajt id-dokumenti li anke Dominik ukoll ra, illi illum saret din waħda mill-bidliet. Dak iż-żmien għandi noti jiena, tieħu n-noti tiktibhom. Issa tmur, taqbad id-dokument, Ċik, ċik, ċik, ċik, ċik. U jkollok id-dokument kollu fidejk, fil-fatt, per esempio, eh, dan il- issa, ippubblikajt il-report tal-Kommissjoni hija temm ukoll. Qed tifhem. Imma għandek, per esempio, fimni l-Ingilterra mbagħad hemm, per esempio, kif għamlu l-każ eh, il-memorandum li għamlu lill-kabinet is-Segretarju tal-Istat tal-Kolonji biex jagħmel każ li Malta għandha tingħata l-awtonomija plus li għandha tingħata l-grant. Jiġifieri hemm issa ħafna materjal, żidt ħafna materjal minn hemmhekk. Parti wkoll il- Hawnhekk kien hawn għax u ġiet ippubblikata fil-gazzetti x-xhieda, però u ħafna u ħafna mill-xhieda li ngħatat fil-qorti militari, fil-gesta militari, qiegħda rriproduċewha. Però, per eżempju, fejn dawn ammettew, mhix qiegħda, mhix qiegħda, qiegħda il-records, il-records kollha tax-xhieda tal-inkjesta militari, l-Ingilterra sibthom, u hemm pereżempju allura f'dan il-ktieb issib għax imbagħad għamilna li maktub kotba Maltin, li dak ħadu interess li ifhimni, għamilna hemm xi disgħin dokument riprodott, allura inti tista' qisek mort sal-arkivju, fhimt, u tara dan il-materjal. Għandna u hemm ukoll naturalment ritratti għax Giovanni Bonello ir-ritratti li kellu ta' dak iż-żmien ta' omlu wkoll għar setgħu jiġu prodotti tajbin. Hemm ritratti antiki tal-belt pereżempju u naturalment u anke fejn saru l-inċidenti il-belt xi kultant ċerti postijiet Anke l-entratura tal-belt inbidlet. Hemm ukoll hemm ukoll mill-arkivi ta' hawnhekk issa pereżempju li ma kontx rajthom li sa qed jidhru postijiet differenti l-listi ta' dawk li kienu feruti u li mietu li ngħataw mill mill-pulizija, ġifieri eh, u anke pereżempju għax provaw kien hemm minnhom kellhom pedini tal-qorti fibri, imma I mean pereżempju wieħed wieħed eh, kien wieħed dawn kienu żgħar ħafna minnhom, ġifieri 16 eh, to 18 ukoll. Ġifieri pereżempju wieħed għax mar jiġri fit-triq pereżempju u ħabat ma' xi ħadd u u weħel xi multa jew jew jew saq jew uża d-dgħajsa biex iġorr mingħajr ma kellu l-liċenzja jew insomma affarijiet bħal dawn jew insomma mar ma' xi kantuniera u għamel dak li mhux suppost jagħmel fit-triq. Insomma, jiġifieri hawn iktar materjal jiena li għamilt il Il-ktieb ta' qabel li kellu l-istorja magħquda, dak ħallejtu u żidt chapter ġdid li issa ukoll bl-annotamenti, jiġifieri bil, jien kull ma ktibt jien kont nagħmel l-istorja jiġifieri u konna dak iż-żmien konna Konvinti iżjed illum, illum naħseb l-enfasi dejjem issir iżjed li inti tibbaża fuq l-evidenza, qed tifhem. Ġifieri kulma nikteb irrid nara minn fejn ġie u kif ġie. Issa l-aħħar darba biex nagħmlu mexxej ma kontx għamilthom kont għedt minn fejn ġibthom imma as a whole. Issa ċ-chapter il-ġdid għandu n-notamenti, hemm ukoll hemm ukoll index tal-ismijiet u l-avvenimenti li tista' li tista' ssib. Jiġifieri speċi hekk tkun taf x'kien ġara sew. Għandek il-materjal, il-materjal ġifieri ma nħux ngħid din jew din, It-tiżwieq kollu, it-tiżwieq kollu tista' issibu hemmhekk u xi kultant inti stess tista' tgħid, pereżempju, li semmew, veru li kien hemm sparar mill-Maltin fis-Sada Forni? Għandek min jgħid hekk u min jgħid hekk u ngħid u x'jippruvaw jgħidu u ma jpruvawx jgħidu. Jiġifieri, imma hemm ħafna riproduzzjoni ta' dokumenti u ta' gazzetti. Per eżempju, għal pallum kieku tajjeb tinqara dak is-sunett poplu tmattar.